ýylda uly ähmiýetli jemgyýetçilik syýasy waka, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary bolup geçdi. Demokratik esaslarda dokuz dalaşgäriň gatnaşmagynda ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçen bu saýlawlar,

Şu gün biz Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň öz wezipesine girişmegi mynasybetli Ruhyýet köşgünde geçirilýän dabarada siziň ähliňizi hoş gördük. Eziz watandaşlar! Hormatly dabara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar! Häzir Türkmenistanyň Döwlet baýdagy, Türkmenistanyň Prezidentiniň tugy,

Hormatly adamlar! Häzir Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermegiň jemlerini yglan etmek üçin Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy Myradowa söz berilýär.
Çuňňur hormatlanylýan beýle Prezidenti, eziz watandaşlar, gadyrly myhmanlar! Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ata-babalarymyzyň arzuwlary, yhlasy, mähri siňen mukaddes türkmen topragynda erkana ýaşaýan agzybir hem merdana halkymyzy başa ýetiren ajaýyp zamanamyzda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýene-de bir ýatdan çykmajak we ýurdumyzyň taryhyna zer setirler bilen ýazyljak iki müň on ýedinji ýylyň on ikinji fewralynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Türkmen halkyna mahsus demokratik ýörelgelerimizden ugur alnyp, döwletimiziň kanunlaryna esaslanyp, umumy ykrar edilen halkara kadalaryna laýyk, laýyklykda geçirilen saýlawlar ählumumy saýlaw hukugy, deň saýlaw hukugy, göni saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizlinligi we saýlawlaryň erkinligi ýörelgelerinde hem-de giň bäsleşik esasynda geçirildi. Halkara guramalaryndan, dünýäniň onlarça döwletlerinden gelen köp sanly halkara synçylary, toparlaryň agzalary, şeýle hem, Saýlawlaryň açyk, aç-açan we aýanlyk ýagdaýynda geçirilip, Türkmenistanyň ösüşiň demokratik we saýlawlara saýlawçylaryň örän işjeň gatnaşandyklaryny aýratyn belläp geçdiler. Türkmenistan boýunça hasaba alnan we sanawa girizilen saýlawçylaryň togsan ýedi bütin ýüzden ýigrimi sekiz göteriminiň Ses bermäge gatnaşmagynda saýlawlaryň netijeleri şeýle boldy. Dalaşgär Annanepesow Maksat Kowusowiç bir bütin ýüzden iki göterim ses aldy. Annaýew Jumanazar nol bütin ýüzden ýigrimi bir göterim ses aldy. Ýüzden otuz alty göterim Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Berdimuhamedow Gurbanguly Mälikgulyýewiç togsan ýedi bütin ýüzden altmyş dokuz göterim, Durdyýew Ramazan Mustafakulyýewiç nol bütin ýüzden on bäş, göterim. Gurbanow Meretdurdy Isgenderowiç, nol bütin ýüzden on ýedi göterim. Jelilow Serdar Begmuhammedowiç, nol bütin ýüzden ýigrimi bäş göterim. Nurnepesow Süleýmannepes Oraznepeslyç, nol bütin ýüzden alty göterim saýlawçylaryň sesini aldylar. Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň iki müň on ýedinji ýylyň on dördünji fewralynda geçiren jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda, şeýle hem Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň ýetmiş altynjy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna sesleriniň togsan ýedi bütin ýüzden altmyş biri alan Berdimuhamedow Gurbanguly Mälikgulyýewiç Türkmenistanyň halk tarapyndan saýlanylan Prezidenti diýlip ykrar edildi. Çuňňur hormatlanylýan belent mertebeli Türkmenistanyň Prezidenti iki müň on ýedinji ýylyň on ikinji fewralynda geçirilen, geçirilen ählumumy demokratik saýlawlar esasynda halkymyz tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz mynasybetli gutlamaga rugsat bermegiňizi haýyş edýäris. Mertebäňiz belent.

Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen beýik borçlary mukaddes we ak ýürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk derejesini goramaga, adamyň we raýat hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga we goramaga, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny berjaý etmäge we goramaga ähli güýjümi we ukybymy türkmen halkynyň agzybirligini, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagyş etmäge, Türkmenistanlylaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhradyny has-da hem belende götermekleri üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime, dabaraly kasam edýärin.

Hormatly dabara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar! Häzir Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň öz wezipesine girişmegi mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet senasy ýerine ýetirilýär.

Hormatly dabara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar!

Hormatly dabara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar!

Eziz watandaşlar, hormatly myhmanlar, hanymlar we jenaplar! Şu gün Ajaýyp ruhyýet köşgüniň mejlisler zalynda men hormatly ýaşulularymyza, abadan we bagtyýar geljegi gurmak wezipesi öňünde duran merdana ýaşlarymyza, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalaryna, milli parlament, Parlamentiň deputatlaryna, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň we korpusyň wekillerine berk jan saglygy, uly üstünlikleri, bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky iň gowy hem arzuwlar bilen ýüzlenýärin. Ine, biziň çakylmyzy kabul edip, Türkmenistanyň Prezidenti, Nyň wezipesine girişmegi mynasybetli geçirilýän şu hem dabaraly çärelerimize gatnaşýanyňyz üçin men Siziň ähliňizden minnetdarlyk bildirýärin. Häzir biz örän dabaraly we ýatdan çykmajak şorbutyň özünde hem jogapkärli pursady hem başdan geçirýäris hem şu pursatdan başlap Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň taryhynda Prezident, Prezident dolandyryşyň täze möhleti başlanýar. Ine, şu dolandyryjy pursatda men Garaşsyz Watanymyzyň parasatly we merdana halkyna bir kalybyň töründen çykýan minnetdarlyk sözlerimi aýdasym gelýär. Mähriban halkym meni Türkmenistanyň Prezidentiň bet wezipesine täze möhlete saýlap, maňa örän hem uly ynam bildirdi. Mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşan adamlara-da tüýs ýürekden men minnetdarlyk bildirýän. Olaryň ählisi nä saýyllylarda ýeňiş gazanmak üçin örän köp yhlas etdiler, saýyllylaryň öň ýanyndaky bäs leşik döwrüniň ähli tapgyryny medeniýetli hem ýokary tutup görkezip geçdiler. Netijede, özleriniň ýolbaşçy bolmaga hem mynasypdygyny hem görkezdiler. Olar şu döwürde has-da hem taplandylar we durmuş tejribesini topladylar. Saýlawlaryň öň ýanynda toplan tejribeleri hem geljekde bi alyp barjak işlerinde olara bir örän peýdaly hem boljakdygyna men berk ynanýaryn. Hormatly adamlar! Eziz watandaşlar, gadyrly myhmanlar! Garaşsyz Türkmenistan şu gün öz ösüşiniň täze tapgyryna hem gadam basýar. Biz bu döwri ýurdumyz yzygiderli hem ösüşiň we hem giň gerimli özgertmeleri hem mundanam beýläk-de üstünlikli amala aşyrmagyň döwri hökmünde-de kesgitledik. Biz mähriban halkymyzyň ägirt uly hem döredijilik mümkinçiliklerine daýanyp, bereketli topragymyza bir Allatagalanyň eçilen tebigy hem baýlyklaryny netijeli ulanyp, jemgyýetimiziň gymmatly hem ýurdumyzyň yzygiderli hem ösüşini üpjün eden jebisligini täze has uly hem wezipeleri goýduk. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde men geçen ýylyň ýigrimi bäşinji dekabrynda telewideniýe boýunça eden maksatnamalaýyn çykyşymda, Garaşsyz Bitarap Watanymyzy mundanam beýläk-de hem ösdürmegiň örän jogaby wezipeleri bardygyny beýan etdim. Amaly, innowasion ösüşe, ylmyň iň bir täze hem gazananlaryna esaslanýan giň gerimli işlerimiziň bir ileri tutulýan hem ugurlaryny anyk kesgitledim. Ine, bi wezipeleriň esasy maksady türkmeniň bir sarsmaz döwletiniň binýadyny öňküden-de bir berkitmekden, halkara abraýyny mundanam beýläk-de ýokarlandyrmakdan, kuwwatyny has hem artdyrmakdan ybaratdyr. Hormatly Watan! Döwletimiz indi ýigrimi ýyllyk halkara gatnaşyklarynda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip gelýär. Dünýäniň döwletleri hem halklary bilen dost, doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem gatnaşyklaryny alyp barýar. Ähli meseleleri parahatçylyk ýollary bilen çözmegi hem öňe sürýär. Bi ýürekler mähriban halkymyzyň bir milli bähbitlerini, Berkarar döwletimiziň hem daşary syýasy ösüş ugurlaryna hem doly hem laýyk gelýär. Şonuň üçin hem döwletimiziň ine Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy wezipeler, ýagny Ýer ýüzünde parahatçylygy we hem howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da hem giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek, geljekde Garaşsyz Türkmenistanyň bir daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bolmagynda galýar. Biz dünýäniň ähli döwletleri we halklary bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hem-de ylym-bilim ulgamlardaky gatnaşyklarymyzy mundanam beýläk-de yzygiderli hökmany hem ösdüreris. Hormatly watandaşlar, eziz adamlar! Ine, siziň bilşiňiz ýaly, ata Watanymyzy senagat taýdan bir ösen Dünýäniň öňde baryjy döwletleriň birine öwürmegi ine biz öz öňümizde hem belent maksat edip hem goýduk. Ine şoňa görä-de ýurdumyzyň tebigy hem baýlyklaryny raýatlarymyzyň abadan we bolelin durmuşda ýaşamagyna hem gönükdirmek üçin uglewodorod serişdelerini häzirki zaman Tehnologiýalaryň esasynda düýpli gaýtadan işlär. Benzin, polipropilen, polietilen we suwuklandyrylan gaz ýaly hem dünýä. Dünýäde köp isleg bildirýän ýokary hilem önümleri öndüreris. Türkmenistan ýangyç, energetika babatda hem goňşy döwletler, şeýle hem giň gerimli ykdysady gatnaşyklary alyp barýan beýleki hem ýurtlar bilen ysnyşykly hem hyzmatdaşlygy mundanam beýläkde hem hökmany dowam ederis. bu ugurda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisiniň ne gurluşygyny hem taslamasyny amala aşyrmagyň bir örän bir möhüm ähmiýeti hem bardyr. Bu bolsa ýurdumyza köp möçberde girdeji hem bermekden başga-da goňşy halklaryň ojaklaryna ýylylyk, we elbetde hem ýagtylyk getirer. Türkmenistanyň uglewodorod serişdelerinden başga-da beýleki hem baýlyklaryň äherdürli gorlaryna-da eýedir. Ine, ýurdumyzyň ýerasty känlerinde Mendileýewiň elementler hem ulgamyna girýän metallaryň ählisi hem diýen ýaly bar. Ýurdumyzyň geosyýasy taýdan amatly hem ýerleşmegi, awtomobil we demir ýol hem ulgamlaryň bolmagy bu känleri hem özleşdirmegi, tebigy baýlyklary gazyp almagy we hem gaýtadan işlemegi hem hasam ýeňilleşdirýär. Hä, şundan ugur alyp, biz ägirt uly ykdysady we tebigy hem mümkinçiliklerimizi halkymyzyň häzirki hem geljekki nesilleriň hem eşret durmuşda ýaşamagyň hatyrasyna netijeli peýdalanmak boýunça bi alyp barýan işlerimizi bundanam beýläk hem hökmany dowam ederis. Ine, şoň esasynda bir bäsleşige ukyply, ýokary hilli harytlaryň halkara bazarlaryna çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň ykdysady usullaryny giňden hem ornaşdyrarys. Daşary ýurtlardan getirýän harytlaryň hem ornuny tutýan önümlerini giň gerim bilen öndüreris. Kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda, elektron senagatyny döretmek boýunça hem alyp barýan işlerimizi mundanam beýläk hem hökmany dowam ederis. Hormatly adamlar! Biz elektrik energetikasyny ösdürmek, täze elektrik stansiýalaryny işe girizmek boýunça hem işleri mundanam beýläk alyp bararys. Häzirki döwürde ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň möçberleri özümiz we daşary ýurtdan iberilýän şu mahalky hem bar bolan ugurlary üpjün etmäge hem doly mümkinçilik hem berýär. Ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasy bi energiýa mätäçlik çekýän goňşy döwletleriň hem halklarynyň täsirini hökman hem ýetirer. Hormatly Gahryman Pürüýewiler energiýa çeşmeleriniň hem adaty däl görnüşlerini, ýagny Gün we Ýel energiýasyny netijeli peýdalanmak maksady bilen, biz bi ulgamlaryň hem ösüşine uly ulag ulgamynyň dolandyrylyşyna, telekeçiligi hem bazar hem gatnaşyklaryny goldamaga hem ösdürmäge-de ýardam bermegi men esasy öz wezipeleriň biri diýip hem hasap edýärin. Hormatly adamlar! Eziz watandaşlar! Ine geljek ýedi ýylda, ýagny biz bilimli nesil, kuwwatly Watan. Medeniýet halkyň kalbydyr. Il saglygy, ýurt baýlygy diýen şygarlar hem gollanyp, mundan hem beýläk hem işlär. Häzirki wagtda ylmy bilimi özden çylşyrymly tehnologiýalardan baş çykarýan ýokary derejeli hünärmeni taýýarlamazdan dünýäniň okgunly ösüşine goşulmak Döwür bilen hem aýakdaş gitmek asla hem mümkin däl. Ýagny, şonuň üçin hem Bilimli nesil, kuwwatly Watan diýen ýörelgeden ugur alyp, biz geljekde hem ýurdumyzda ylmy hem bilimi giňden ösdürmek üçin ähli çäreleri göreris. Çagalar baglaryny, orta mekdeplerini yzygiderli gurarys. bilim hem terbiýeçilik edaralary üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlar. Bu edaralar hem häzirki bir öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün eder. Täze ýokary okuw mekdeplerini açmaga we ýaşlaryň daşary ýurt dilini özleşdirmäge-de has aýratyn üns bereris. Biz hemişe Medeniýet halkyň kalbydyr diýen ajaýyp ýörelgä eýerip gelýäris. Medeniýeti we hem sungaty ösdürmäge-de uly üns berýäris. Nesip bolsa, alyp geljekde hem hökmany dowam ederis. Baý ruhy we milli medeni mirasymyza daýan Halkymyzyň bir dörediji we gurujy hem milletdigini bütin dünýä has hem giňden tanadarys. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar! Il saglygy, ýurt baýlygy diýen ýörelge. Ýörgäni gollandyk. Biz Saglyk Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, lukmançylyk hyzmatynyňky zaman, ýagny döwrüň ösen talaplaryna görä hem guralmagyny üpjün ederis. Enelik we çagalygy goramagyň düýpli meselelerini üstünlikli çözmäge hem ýardam bereris. Ýurdumyzda bedenterbiýä. bilen we sporty ösdürmäge, raýatlarymyzyň işjeňligini hem artdyryp, hem saglygyny berkitmäge-de hemişe-de uly üns bereris. Häzirki zamanyň ösen talaplaryna doly laýyk gelen saglyk öýlerini we merkezlerini, hassahanalary, bejeriş-sagaldyş merkezlerini gurmak, şypahanalarymyzy hem giňeltmek, Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynda döredilen Awaza milli syýahatçylyk zolagyny dünýäniň meşhur dynç alyş hem sagaldyş merkezleriniň birine öwürmek boýunça alyp barýan giň gerimli işlerimizi mundanam beýläk hem dowam ederis. Biziň owgan daglarymyz, ümmülmez sähralarymyz, derýalarymyz, çöllerimiz bar. Ine, bu baýlyklarymyzy biz aýawly hem netijeli hökmany ulanmalydyrys. Şu maksatdan ugur alyp, Köpetdagyň we Köýtendagyň, Summuryň we Gözel jülgelerinde, Bathyzyň goraghanaly ýaýlalarynda, Amyderýanyň, Murgap hem-de Garagum derýaly dynç alyş hem merkezlerini gurup, esasy adamlaryň syýahat edip, oňat hem dynç. almaklygy üçin ähli şertleri dörederis. Welaýat merkezlerine barýan ýollaryň ugruna her kyrk, elli hem kilometrden ähli şertleri bolan dynç alyş merkezlerini, ýagny gür baglyga bürenen, çaýhanalary we kempingleri, çaklaň myhmanhanalary, awtoulaglara hyzmat edýän döwrebap merkezleri gurarys. Hormatly watandaşlar! Siziň bilşiňiz ýaly, maşgala jemgyýetiň esasy hem bini bolup durýar. Biz ýaşaýyş hem durmuş meselelerini. meselelerini çözmek üçin zerur serişdeleri goýbereris. Şäherlerde we etraplarda maşgalapeleriň biri bu. Obalarda hem şäheriň gidaýynda kem bolmadyk hemme mümkinçilikleri dörederis. Naşynyň Üstünlikli durmuşa geçirmek. Durmuş çetden has gowulandyrmak biri bolup durýar. Biz her bir maşgalany döwür ýaşaýyş jaý bilen üpjün etmek boýunça hem. gowşamaýan depginde dowam eder. Ähli amatlary bolan ýaşaýyş jaý toplumlaryň döwri ýygydan kiçi merkezleri açyp, zerur bolan gulluklaryň, esasy halk senetçilik önümçiliginiň, kitadan hyzmat edýän bölümleriň işini Talabalara goýarys. Nesip bolsa Atlaslar Türkmen kölüne baryp Kabalaryň boýunda adamlaryň abadan hem bagtyýar talabalaryň janyny almagy we öndürijilikli zähmet çekmegi üçin hem ähli şertleri, ýurdumyzyň ilatynyň, girdejilerini yzygiderli artdyrmak o-da hemişe bir öňümizde duran möhüm hem wezipedir. Ine, şu maksady hem ugur alyp, biz ilatyň jan başyna düşýän girdejini öňde döwletleriň derejesine ýetirmek üçin hem zerur işleri geçireris. zähmet haklaryny, pensiýalary, talyp haklaryny, döwlet kömek pullaryny köpeltmegi, şeýle-m beýleki ýaşaýyş, durmuş ýeňilliklerini hiç wagt ünsden düşürmek, hiç bir maşgalanyň gün güzeranynyň pese düşmegine ýol bermejekdigimize, Ilatyň hemişe döwletimiz tarapyndan goragly boljakdygyna men siziň ähliňizi ynandyrasym gelýär. Hormatly adamlar, bu işler bilen birlikde biz oba hojalygyna, ýagny ekerançylyk ýerleriniň ýagdaýyna, oba hojalyk ekinleriniň hasylyny artdyrmaga we daýhanlaryň zähmetini ýeňilleşdirmäge hem ilkinji nobatdaky wezipeler hökmünde sereder. Suw gorlarymyzy tygşyt we netijeli ulanyp, hemişe ýurdumyzyň ilatyny arzyly önümlerden üpjün etmek hem biziň esasy wezipelerimiziň biri bolar. Ine, şundan ugur alyp, ýokary hilli gök önümler hem-de miweler ýetişdirýän ekerançylyk, bagçylyk meýdanlaryny dörederis. Bazalarymyzda hem dükanlarymyzda harytlaryň bolçulygyny hemişe üpjün ederis, hyzmatlaryň gerimini has giňelderis. Dowarlaryň we iri şahly mallaryň, guşlaryň baş sanyny hem yzygiderli artdyrarys. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar! Ata Watanymyzda aragatnaşyk ulgamyny we uly biz üns bereris. Älem giňişligini özleşdirmek, bir täze emeli hemraly älem giňişligine çykarmak boýunça, boýunça işler hem mundanam beýläk hem dowam eder. Sebäbi. Mundan yza galmaly däl, döwrebap hem ýöremeli diýip men ençeme gezek belläp hem geçipdim. Elbetde, bu bolsa aragatnaşyk we hem tele-radio ulgamlarynyň işini kämilleşdirmäge, Halk hojalygynyň zerurlyklary üçin işlerini ýerine ýetirmäge-de ýardam, Ýüpek ýoluny täze derejede dikeltmäge-de mümkinçilik beripdir. Tutuş adamzat üçin bir uly ähmiýeti bolan bu işe biziň ýurdumyz hem öz mynasyp goşandyny goşmalydyr. Netijede, biz halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryny hem giňeltmäge-de has hem ýardam bereris. Orta asyr türkmen alymlary ýurdumyzda güneşli günleriň köp bolýandygyny peýdalanyp, Älem öwrenmekde täsin hem açyşlary dünýä ylmynyň ösmegine hem öz uly goşandyny hem goşupdyrlar. Ýagny şoňa görä-de biz hem älem giňişligini öwrenmek üçin ýurdumyzda dünýä derejeli obserwatoriýanyň hem merkezlerini hökmany dörederis. Hormatly adamlar! Biz jemgyýetimiziň syýasy ulgamynyň hem işini yzygiderli, mundan hem beýläk hasam hem kämilleşdirýäris. Ýagny möhüm çözgütler, ikinji nobatda, hökmany tertipde ýaşulular bilen maslahatlaşmak biziň halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik däbidir. Ine, şundan hem ugur alyp, men döwletimiziň durmuşynda ýaşuluň maslahatynyň ornuny mundan hem beýläk hem pugtalandyrmagy göz öňünde tutýan. Şu maksat bilen, şu ýyl Ahal welaýatynda geçiriljek ýaşuluň maslahatynda biz. Maslahat hakyndaky düzgünnama ýaşulularyň ähmiýetini ýokarlandyrmak barada geçiriljek düzedişlere sereder we olar hem Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna we hökmany hödürlär. Hormatly adamlar, men geljekde içeri hem daşary syýasatda Türkmenistanyň Mejlisi ýa-da Ministrler Kabinetiniň tarapyndan kabul edilen islendik möhüm çözgüdiň ýaşlaryň maslahatyna makullan ýagdaýynda güýje hem girjekdigini şu taýda göz öňünde tutýaryn we hem şuny ýendir gezek hem siziň hemmäňiň öňüňizde hem belläsim gelýär.

Hormatly adamlar, eziz watandaşlar! Biz ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryny pugtalandyrarys. Jemgyýetçilik durmuşyny mundanam beýläk-de demokratiýa hem ýoly bilen ösdürmek esasy wezipeleriň birine-de öwrüler. Saýlawly ýerli wekilçilikli häkimiýet edaralarynyň welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň işiniň netijelerini artdyrmaga hem ýardam berer. Ýerli öz-özüni dolanyş edaranyň, geňeşleriň jemgyýetçilik hem syýasy ulgamyndaky orny has-da ýokarlandyrar. Täze döredilen partiýalaryň hem işini kämilleşdirmek üçin hem mundanam beýläk-de ähli zerur işleri hem hökmany geçirer. Ilatyň durmuş we hukuk taýdan goragly bolmagyny mundan beýläk-de berkitmek biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Sebäbi biz. Döwlet adam üçindir diýen syýasaty ýurdumyzda alyp barýar. Eziz watandaşlar! Sen ylahy hukuky gollamagyň dürli usullaryny mundanam beýläk-de has hem biz ulanarys. Raýatlarymyzyň Konstitusiýada kepillendirilen hukuklaryny hem goramak boýunça işleri dowam ederis. Ine, şu maksat bilen ýurdumyzda ýakyn wagtda adam hukuk ygtyýarly edilen adatçy, ýagny ombudsmen hem öz işine başlar. Adalatçy, raýatlaryň hukuklaryny, we bähbitlerini ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň hem-de şo babatda wezipeli hem adamlaryň berjaý edilişine hökmany hem gözegçilik eder. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar! Size mälim bolşy ýaly, biz ine şu ýylyň güýzünde gözel paýtagtymyz Aşgabatda ýapyk binalarda söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlaryny geçireris. Nesip bolsa, bu oýunlary örän ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek üçin ähli tagallalary ederis. Eziz watandaşlar! Hormatly adamlar! Gadyrly myhmanlar! Bilşiňiz ýaly, häzirki zaman dünýä gynansak-da, çylşyrymly hem wakalar ýüze-de hem çykyp dur. Terrorçylyk, bi neşe hem serişdeler,